Ja, Abe de Vries is de meast eh, engasjearre dichter eh, yn Fryslân, soe ik wol úthâlde wolle. En dat is er ek eh, benammen mei syn nije bondel Opskuorgebieten, dêr't we it hjir no oer hawwe sille. Ik tocht earst fan, hey, it koe wol in dichtbondel wêze dat útbrocht is yn eigen behear, omdat der net in barkoade of in útjouwer achterop stiet. Mar neat is minder wier, it is in hiele kreas fersoarge bondel by útjouwerij DeRyp. Mei ek foto's fan de dichter sels, want hy is ek wol bekend as fotograaf. En fierder is it in hurdkaft, dus it is in hiele moaie bondel wurden wat dat oanbelanget. Wa't bekend is mei it wurk fan Abe de Vries wurdt net ien, twa, trije ferrast troch syn nije bondel. It is wer deselde deeglikens mei barokke taal en klassike fersfoarmen. Mar ek de taalmacht fan de dichter dy spat betiden fan de siden ôf. Dêr kinne je dan no ja o sa fan genietsje, mar no ja, de lêzer kin der troch de bombast ek wolris wat yn fersûpe. En om jimme allerearst even in preauke te jaan fan in hiel moai en yn myn optyk ek in hiel typysk Abe de Vries gedicht, woe ik begjinne mei it iepeningsgedicht fan de bondel, dat hjit fan Brief oan Noach. Foar Eppie Dam, fyftjin jier nei Igge. Nee, noch gjin grutte rivier dêr, inkeld de Ried. Dat is de feart dêr't de slykpaden bochten om it fleareboskje en dêrachter foar de folkstún lei de greide, tydlik yn gebrûk as glydsbaan. Dêr wie it op sa'n jûn dat alles klappe, it swurk bewaaide ta in fiergesicht op 'e oseaan. Lykwols, sûnt binne de lannen langer rjochter snijd, in lippetsjinst oan 'e earste sneed, Sabeare rintmasters telle it tebekgeand tal aaien fan skries en ljip en se lûke prizen yn foar spikkels. Se drukke fiersichten út yn GPS-berekkene millimeters foar Friezen. Se hawwe dêr gjin bergen, wol spierballen, privatisearre neffens bestean út ierde, kuil of hea. Dizze minske hâldt it mei parket en plastic. It is de ekonomy, domme lul, silst net witte,

Leechhout is de doarpsminske net frjemd, mar yn provinsjale brosjures kinst net lêze hoe't feartswâlskanten fierder weisakje yn it weake lân en at it himels berint of yn sâlte ynfiltraasje dript of krekt weaget mei de fjurger famylje út 'e djipsee mei. Foar him Dy't it wetter erflik acht slacht, falt alles, Noach, folle takomst, taal en teken, wei. Dat ús eagen om 'e romte sykje, om wat west hat, net allinnich, mar ek om wat wêze moat, en dat wy de djipte yngean as it reidhintsje dat wit wat dêr swimt. Net om ta te jaan oan swanke basten, happend nei swellesturten, mar om te flean, in frije fûgel oer de oseaan. Wat opfalt yn it wurk fan Abe de Vries is dat it gauris wat partikuliers kriget troch net allinnich de plakken dy't er brûkt, mar ek troch de nammen. It komt sa fansels tichter by de dichter sels, wat it dan persoanliker makket, mar wat ek wêze kin dat it dêrtroch dan ek minder universeel wurdt. Om dêr jim ek even in foarbyld fan te jaan woe ik it Folgjende gedicht foarlêze en dan kinne jim dus sels ek oardielje oft dat al of net sa is wat ik sis. It gedicht wat ik foarlêze wol is dan Indian Summer yn in chaletsje op Twizelerheide. Ien. Foar it rút Crazy, it hynder sûnder namme, Tjirget tsjin it spantou foar wat gers. De sinne jout net werklik ketoen, as strielet er beskamme, oer de skrale takomst dy't er lêst, oer it fjild de lêste tsjoen, fan 'e wâlden ljocht omklamme, gouden flues krûpt oer de klûs dêrnêst. It is te let septimber en sprek soen, oer it lytse bosk, ferjamme, dêr slacht yn it hout in seage fêst en yn it griene wurdt it brune sjoen. Twa. Leafste, sa suver is langer net ien mear om de lânstaal mei te praten en tegearre de mûle te spielen oer de pronkstikken fan it regear as dy, ûnder pauweagen fan fanaten, gjin hauk syn slach om foar te fielen, koartsje, dizze dagen ús petear yn mei simmers laureaten. Dy't bernestimbannen stielen oer guozefierren kear op kear. Do seist, wat azen kin de kate, wat tiid helpt ús suverens út te dielen. Trije. Wat as de wrâld rint nei ûntheffing foar it foarmjen fan it wurd en it lêzen, wat ea útdrukking wie fan it rjocht op ferheffing. Ik wit net wat it is, wol wêr't it gie, poëzij, iepen boek, fjurren ring, wie in hite hei, gjin lyts lân, grut. Let fjoer is it, sinnestriel, fan 'e stamkes yn 'e ôffreding, om in tútsje yn 'e blokhut, túch skampend singels yn nei hiel, leafde syn skrifttalich genêzing.

Rjocht op de ruter mei de sinne mâl, in jonge geast yn tiid en wek, it hynder dat tsjin 'e jûn komt te flijen, wat dertene wylde fôle. Opskuorgebieten is lykwols minder partikulier as wol syn foargeande bondels, nei myn idee omdat de oanklacht spesifiker is. Sa kaam it wurd ûntheffing al foar en no ja, je kinne witte dat Abe de Vries him ek sterk makket yn it boargerinisiatyf Sis Tsiis foar better Frysk ûnderwiis. En ek Lân fan Taal komt yn ien fan syn ferzen foar, mar hy hat ek in gedicht skreaun oer antikwariaat Atsee út Dokkum dat op 'e flesse gien is. En no ja, sa soene je dan sizze kinne dat dan de sjoernalist dan yn de dichter boppe driuwen komt. En ik hie ek sein oan it begjin dat it soms wat no ja, barokkige poëzij is, mar sa'n fers as wat ik no krekt foarlêzen haw fyn ik dochs ek eins wol wer hiel fris op syn eigen wize. En sa steane dan mear fan sokssoarte no ja, frisse gedichten yn de bondel fan Abe de Vries. Al mei al kin ik sizze dat Opskuorgebieten in hechte bondel is dêr't de oanklachten hiel subtyl yn befrissele binne, sadat it dan gjin geëamel wurdt, mar dat it dan just poëzij is dat echt wat te sizzen hat. It is net in bondel dy'tst yn ien siik útlêze moatst, mar ja, dat is fansels mei alle bondels sa, dus dêr is Opskuorgebieten net in útsûndering op. Myn konklúzje kin wêze dat de ferzen dan echt foer ta wjerkôgjen jouwe,

Dêr't it wetter yn 'e winter spûken opjoech, foel op 'e kanten grûn foar ekers droech, as it hiele Nergenshuzen yn it skreppen seadden kroade foar de eigen himeltreppen. En lei der hynste-iis neist de leechlânsdyk, ik bruide der hinne as in bok yn it romteryk, blyn tusken sinnebrillen en simmerjassen, dôf foar it brekken fan iis- en ierdeskossen,

Foargoed stie it doarp by de marketiers op 'e kaart. De befolkingssifers ha ik altyd paraat. Hast tûzen dy't ûnder de telegraafpeallen songen, helte minder as krimp troch kriten gong. En ik skreau om utens in boekje oer it plak, dat út himsels gjin niget oan it ferline hat. Se tinke, boeren fan doe binne bedobbe, inkeld de wyn dy't de grêfstiennen skrobbe. It wie op in kear, ik wie der sels ek by, yn in finne dy't pake betocht oan my. De lichten strûpten folle djipper dêrûnder as gaadlik is fan Noachs rêdingswûnder. Op 'e iisbaan, blank sûnder wilders of pomp, far ik om yn in strontbesmodzge klomp. Suksesfol beskildere neffens regionale folkloare, troch brykpraters dy't bûtensteanders bekoare.